Гомер буе хисапчы булып эшләгән Зәйтүнә Ямбаева бу өч ел курсларга очраклы рәвештә генә килеп эләгә. Ул биредә укытучы, мөгаллимә Нурия ханым белән бер йортта яши. Нурия апа белән без бер подъездда торабыз. Ул мәчеттә укыта. И аның белән сөйләшкәндә, ул әйтте миңа, мәчеттә шундый мәктәп бар, килегез, кил безгә укырга, диеп. Бер-ике ел уйладым да, аннан соң мин

Җиткән. Кем ул мөртәт?
Алла Тәгаләнең диненә буйсынмыйча, буйсынмыйча, башка диннәрне зурлаучы мөртәт була. Бүген монда имтихан тотучы шәкертләр генә түгел, мөгаллимәләр үзләре дә дулкынлана. Быелгы чыгарылыш сыйнфы җитәкчесе Хаҗия Нурия ханым үзе дә, имтихан биргән сыман, укучылары өчен борчылып йөри. Алар өчен мин дулкынланам, билгеле. Алар инде Үзләре дә дулкынланалар. Мин аларны тынычландырырга тырышам, үзем алар өчен дулкынланам бүген. Шуңар күрә бар да, әлхәмдүлилләһи, яхшы булыр. Моннан өч ел элек бу апалар әнә шулай беренче сыйныфтагы сабыйлар сыман, гарәп хәрефләреннән иҗекләр, иҗекләрдән сүзләр тезеп, изге Коръәнне укырга өйрәнә башлаган иделәр. Ә бүген инде алар чыгарылыш курс шәкертләре, имтихан тапшыралар. Нәрсә ул садака? Аңлатыгыз, пожалуйста. Садака бирү ул Аллаһка Тәгалә ризалыгы өчен. Садака ул үзеңнең Чистару булуны аңлата. Садака бирергә. Ә нәрсә бирергә?
Йортмы, просто бер фантикмы, нәрсә? Садака нәрсә бирсәң дә ярый. Садака елмайсаң да садака була, акчалата бирсәң дә садака була. Сер түгел, гарәп телендә бер генә хәрефне дә белмәгән, кем әйтмешли, әлифне таяктан аера белмәгән 55-65 яшендәге апаларга чит телне укырга, язарга өйрәнү җиңел бирелмидер. Авыры булды шул инде, хәрефләр рәнгендә куллар яза язырга рәндек шул. Мин укуны, букваларны рәнгәч, хәрефләрне алай авырын итмәдем, яхшы бардым мин. Башта авырырак булды инде. Коръән укырга җиңел булмый инде дә. Ну, Аллага шөкер, шулай өйрәндек. Авыр,
без бит Советский Союзда эшкән, үскән балалар. Шунарга күрә без гореф-гадәтләрне бик белмибез. Шунарга күрә намаз уку тәртибеннән алып, Коръән хәрефләре бөтенесе авыр булды инде. Имтихан алыр өчен мәртәбәле комиссиядә укытучылар гына түгел, өлкә мөфтияте вәкилләре һәм Биләр мәдрәсәсе галимнәре дә бар. Билетларда Ислам дине нигезләре, Коръән буенча һәм әхлак темасына кагылышлы берничә сорау да язылган. Коръәндә төрле-төрле ант сүрәләре бар, сехер сүрәләре бар. Кайсы сүрәләр сихердә? Сихердә фәләк белән нәс. Фәләк белән нәс.
Нәс укыла, да. Молодец, дөрес әйттең. Кайчандыр бер гарәп хәрефе дә белмәгән бу хатын-кызлар өч ел эчендә Коръәнне үзлегеннән укый ала торган булып чыгалар. Бер нәрсә дә белми идем.
Әни язып биргән кулдан Аттә Аятел Керсесен Рәббәнә әни кулыннан язып биргән иде, кызым, укы шуны, балаңларыңны эшкерерсең, нитерсең, шунардан гына мин бер нәрсә дә белми идем. Хәзер? Хәзер мени укыйм, Аллага шикер, ясин да укыйм, җома көнне ясин торып укыйм, обедтан соң тәсбихне укыйм. Кышкы буранга, язгы, көзге яңгырларга да карамыйча, бу ханымнар өч ел дәвамында һәр шимбә һәм якшәмбе көннәрендә шәһәребезнең үзәк мәчетенә килеп, традицион ислам дине нигезләрен өйрәнделәр. Биредә укучыларның байтагының яше 60-70 тән узып китсә дә, һәрберсе дә имтиханны дүртле-бишле билгеләренә генә бирде. Имтиханнар тәмамлангач, һәр укучыга да Ульяновск өлкә мөфтиятенең таныклыклары тапшырылды. Шәкерт булу инде ул зур әҗер-сәвап, пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи вә сәлләм үзгәртте, Бишектән башлап, кабергә хәтле укыгыз, ди. Сүзләргә күрә, бу укулар гына монда гына туктарга тиеш түгел, чөнки бу укулар иң кирәклесе, һәрберебез, һәрбер мөселман кешесе нәрсә белергә тиеш, нәрсә эшләргә тиешле, шуларны менә монда өйрәнәбез. Курсларның җитәкчесе Асия ханымның сүзләренә караганда, әле быелгы уку елы тәмамланып кына килсә дә, инде киләсе уку елына да дистәдән артык кеше язылган, араларында ир-егетләр һәм мәктәп укучылары да бар. Ульяновскидан Рамис Сафин, Татарлар.